Nā, i muri iho i te matenga o Mohi, o te pononga a Ihowa, ka kōrero a Ihowa ki a Hohua, ki te tama a Nunu, ki te tangata a Mohi, ka mea, Kua mate a Mohi, taku pononga, nā, whakatika, whiti atu i tēnei horano, A koe me tēnei iwi kātō. Ki te whenua ka hoatu nei ahau ki a rātou arā, ki ngā tama Iharaira, ko ngā wahi kātō e takahia e ngā kāpū o ō koutou waewae kua hoatu e ahau a reira ki a koutou. Ka rite ki taku i kōrero ai ki a Mohi, ko te rohe, Ki a koutou kei te koraha, kei Repanona nei a te awa nui atu ana, arā, te awa Uparati, ko te whenua katoa o nga hiti a tae noa ki te moana nui, ki te toinetanga o te ra. E kore tetahi e kaha ki te tu ki tou aroaro i nga ra katoa E ora ai koe, i a Mohi ahau ka pērā anō ahau ki a koe. E kore ahau e whakarere i a koe e kore hoki e mawehe i a koe, kia kaha, kia maia rawa mau hoki tēnei iwi e whakawhiwhi ki te whenua i hoati ai ahau ki o rātou mātua kia hoatu ki a rātou. Heoi kia kaha, kia tino maia rawa ki te pupuri. ki te mahi i ngā ture kato. Whakahaua ki a koe e mohi e taku pononga kei peka kei koe i reira ki mātou, ki Māui rānei kia tika ai tou i ngā wahi kato e haere ai koe. Kei whakarerea e tou waha tēnei pukapuka o te ture engari kia u au whakaaro ki reira i te ao. I te pō, kia mau ai koe ki te mahi i ngā mea kato kua oti te tuhi ki reira mā reira ka whai wahi ai koe i tōu huarahi, mā reira hoki koe ka kākē ai. Ka huri ianei ahau i whakahou ki a koe kia kaha kia maia ka waewehi ka wa hoki i Pāwera nō te mea kei a koe a Ihowa tōu Atua i ngā wahi kato e haere ai koe. nā ka whakahou a Hohua i ngā rangatira o te iwi Kaomea. Haere rā waenganui o te puni, ka whakahou i te iwi Kaomea takahe mō koutou. Nō te mea kia toru ake rā ka whiti koutou i te horano nei, Ka haere ki te tango i te whenua ka hōmai nei e Ihowa, e tō koutou Atua kia nohoi ai a koutou. I kōrero anō a Hohua ki ngā Rūpeni, ki ngā kare, ki tētahi tānga hoki o te iwi o Manahi, i mea. Kia mahara ki te kupu i whakahou ai a Mohi te ponunga a Ihowa ki a koutou, e mea ai, e mea ana a Ihowa tō koutou Atua, i a koutou kia okioki ka homai hoki e ia tēnei whenua ki a koutou. Ko a koutou wāhine, ko a koutou tamarike, Me a koutou kararehe me noho ki te whenua i hoatu e Mohi ki a koutou i tenei taha o Horano ko koutou ia ko nga marohirohi kato me haere topuni atu i te aroaro o o koutou tuakana he ka uru mo ratou ki a meinga ra noa ihoa o koutou tuakana ki a okioki ki a pena me koutou a ki a whiwhi ratou ki te whenua ka homai nei e ihoa e to koutou Atua ki a ratou. Katahi koutou ka hoki ai ki te whenua i riro nei i a koutou, ka noho ai hoki ki te wahi i hoatu e Mohi, e te pononga i hoa ki a koutou i tēnei taha o Horano i te putanga mai o te rā. Nā, ka whakahoki rātou ki a Hohua, ka mea, Ko ngā mea katoa e whakahaoa e koe ki a mātou ka meatia e mātou, Nā, ka haere hoki mātou ki ngā wahi ka toe o ngā ai mātou e koe. Ko tō mātou rongo kia mohi i ngā mea ka tō, ka pērā anō tō mātou rongo ki a koe, kia noho rā i a Ihowa tou Atua ki a koe, me ia hoki i noho ki a mohi. Ahakoa, ko wai te tangata i tutu ki tōu whakahou, e kore hoki e rongo ki au kupu ki ngā mea ka tō e whakahou ai koe ki a ia, Me whakamate ko koe ia ki a Kaha, ki a Maia. Ka, nā ka tonoa atu e Huhua, e te tama a Nunu, Ētahi tangata tokorua i hitimi hei tūtei puku atu i mea ia, Tikina, tirohia te whenua, me heriko hoki. Na haere ana rāua ka tae ki te whare o tētahi wāhine kai rou. Ko Rahapa tona ingoa a ka moe i reira. Nā, ka kōrerotia ki te kīngi o Hereko, ka meatia, Nānā, kua tae mai ētahi tangata ki kōnei i te pō nei, nō ngā tama a Īharaira, he whakatāki i te whenua. Nā, ka tonoa atu e te kīngi o Hereko ki a Rahapa, ka mea, Whakaputaina mai ki waho ngā tangata i haere mai, Nā ia ki a koe, ehara atu nā ki tou whare. I haere mai hoki rawa he mātaki i te whenua kātoa nā ka hōpu te wahine rā. Ki ngā tangata tokurua huna iho e ia a ka mea atu ia he tika e haere mai ngā tangata ki ahau heoi kīhai ahau i mōhio nō hea rānei rawa a nō te wā o te tutākitanga o te kūwaha nō te mea ka pouri nei Ka puta atu aua tangata ki waho, kāhore ahau i mōhio i haere aua tangata ki hea. Ki a Hohoru te whai, i muri i a rāua ka mau hoki rāua i a koutou. Kāhore ia kua kawea a rāua e ia ki runga ki te tuanui, a huna ana rāua ki ngā kākauri nēnā i horahorangi ai ia runga i te tuanui. Nā ka whai ngā tangata i muri i a rāua nā te huarahi ki hora noa tae noa ki ngā whakawhitinga nō te putanga atu anō o ngā kai whai i a rāua ki waho, ka tutākina te kuwaha a ki anō rāua i tākoto noa nā ka haere ake ia ki a rāua ki te tuanui. Ka mea ki aua tangata i mōhio ana ahau kua hoatu te whenua nei e Ihua ki a koutou, kua tau mai hoki te wehi o koutou ki a mātou, ā, kei te ngohe noa ngā tangata katoa o te whenua nei i a koutou. I rongo hoki mātou ki tā Ihua whakamaroketanga i te wai o te moana whero, i ō koutou aroaro i tō koutou putanga mai i Ihipa. Ki ngā mea hoki i meatia e koutou ki ngā kīngi tokorua o ngā Amori, tā wāhi o Horano ki a Hihona rāua ko Oka, i huna nei e koutou. Ā, i tō mātou rongoongo anō ka ngohe noa ō mātou ngākau, kāhore atu hoki he tokonga ake o te Wairua i roto i tētahi nā koutou hoki nō te mea ko Ihua ko tō koutou Atua, Ko ia te atu i te rangi i runga i te whenua hoki i raro. Nā tēnā, o ātitia mai a Ihowa ki ahau i te mea kua atawhaitia nei korua e ahau ka atawhai hoki koutu ki te whare o toku mātua. Ā, ka homai he tohu pono ki ahau, Ka whakaaro rā hoki koutou i toku pāpā, i toku whaea, i ōku tungāne, i ōku tuakana, me ā rātou mea katoa, ka ara ārai i a mātou kei mate. Ā, ka mea aua tangata ki a ia, Ko tō māua ora mō tō koutou kite kāore koutou e whaki i tā māua take a tēnei ake hei te hōmaitanga iho ai i te whenua ki a mātou. Ka puta hoki tā mātou mahi atawhai, tā mātou mahi pono ki a koe, nā tukua iho ana rāua e ia ki tētahi tau rānei te matapihi, kei te taiepa tonu hoki o te pātona whare a noho ai ia i runga i te taiepa, ā ka mea ia ki a rāua, Haere ki te maunga. Kei tutaki ngā kaiwhai ki a kōrua, ka piri ai ki reira ki a toru ngā rā, kia hoki mai rā anō ngā kaiwhai, kātahi kōrua ka haere i tō kōrua huarahi. Kātahi ka mea aua tangata ki a ia e kore māua e whai hara mō tēnei oa te au i whakaoa tēnei ki a koe i a māua. Nāna ina tae mai mātou ki tēnei whenua herea te miro nei. Te aho whero nei. Ki te matapihi, i tukua iho nei māua e koe nā reira. Ā, me whakahuihui mai ki a koe ki roto ki te whare tō pāpā me tō whaea me ō tungāne, me te nohoanga katoa o tō pāpā. Na ahakoa ko wai te tangata e puta atu ana ki waho o ngā tātou o tō whare, hei runga anō i tōna māhunga ono tōtō ko māua ia ka harakore, Tēnā, ko ngā tangata kātoa i roto tahi koutou i te whare, hei o māua mā hunga ono a Toto, ki te pā atu tētahi ringa ki a ia, otiia ki te kōrero koe, i tā māua take, ka wātea māua i tō oati i whakaō, ā tēnei koe i a māua, anō rā ko ia waiho i tā kōroa i mea nā, ā tukua atu ana rāua e ia, e haere ana rāua, herea ana e ia te aho whero ki te matapihi. Nā, ka haere rawa, ka tae ki te maunga a noho ana i reira e toru ngā rā a hoki noa ngā kaiwhai, a rāpu noa ngā kaiwhai i a rāua i te huarahi katoa kāore i kitea, kātahi ka hoki aua tangata tokorua, ka hēke iho i te maunga, ka whiti, ka tae ki a Hohua, tama a Nunu, ka kōrero ki a ia i ngā mea katoa i pono ki a rāua. Ā, ka mea rawa ki a Hohua, Koia anō, kua homai e Ihowa te whenua ka tō ki ō tātou ringa, ā, ngohe kau ngā tāngata ka tō te whenua i a tātou. Nā, ka maranga wawe a Hohua i te ata, ā, ka tūria atu e rātou i Hitimi, ka tae ki Horano, a ia me ngā tama katoa Iharaira, moe ana ki reira, i te mea kīanō i whiti noa. Na i te paunga o nga ra e toru ka haere nga rangatira na waenganui o te puni. A ka whakahou i te iwi ka mea e kite koutou i te aaka o te kawenata a Ihowa e a to koutou Atua, i nga tohunga hoki i nga riwaite e amo ana he kona Ka whakatika atu i o koutou nohoanga ka haere i muri, otiia kia whai takiwa ki waenganui o koutou o taua mea ki a rua mano whatianga he mea wha, tangaanga mārie. Kaua e whakatātā ki taua mea kia mōhio ai koutou ki te huarahi, e haere ai koutou kāhore nei hoki koutou i haere i tēnā huarahi i mua ake nei, Ā, i mea anō a Hohua ki te iwi, Whakatapū i a koutou ko āpōpō, hoki a Ihowa mahi ai i ngā mea whakamīharo ki waenganui i a koutou. I mea anō a Hohua ki ngā tōhunga, Painga ake te āka o te kawenata haere i mua i te iwi, ā, painga ana e rātou te āka o te kawenata ā haere ana i mua i te iwi, A ka mea a Ihowa ki a Hohua, Ko aianei ahou timata ai, te whakanui i a koe ki te aroaro o Iharaira kātoa kia mōhio ai rātou. I a mohi ahou ka pērā anō ahou ki a koe. A mou e whakahou ki ngā tohunga e amo ana i te āka o te kawenata e mea e tae koutou Ki te tapa o te wai o Horanno, me ata tū i roto i Horanno. Nā ka mea a Hohua ki ngā tama a Iharaira, Haere mai, whakarongo ki ngā kupu a Ihowa a tō koutou Atua. Nā ka mea a Hohua mā kōnei koutou ka mōhio ai ki roto i a koutou te Atua o Rā, ā, ka paia rawatia ia i tō koutou aroaro ki ngā Ka nani nga hiti, nga hiwi, nga perihi, nga kirikaha, nga amore, me nga iepuhi, nana ko te aaka o te kawenata a te Ariki o te ao katoa te haere nei i mua i a koutou ki roto o Horano, na motuhia ki a koutou ki a tekau ma roa tangata o nga iwi o Ihareira, Ki a Tā Kiko Kotahi te tangata o te iwi, a Ina Tātū ngā kapu o ngā waewae o ngā tohunga e amo ana i te ā ka ihoa a te Ariki o te ao ka tō ki ngā wai o Horano, ka motuhia ngā wai o Horano, arā ngā wai e rere mai ana i runga a ka tū ake kotahi anō pūranga. Ā, nō te haerenga atu o te iwi i ō rātou tēneti ki te whakawhiti i a Horano me ngā tohunga hoki e amo ana i te āka o te kawenata i mua i te iwi. I te taenga o ngā kaiamo i te āka ki Horano, i te tukunga atu hoki o ngā waewae o ngā tohunga e amo ana i te āka i ki te taha o te wai. E ngawha ana hoki a Horano ki runga i ona pareparenga kato i nga ra kato o te kotinga. Ko te tino turanga o nga wai e heke iho ana i runga ara ake ana kotahi ano puranga i tawhiti noa atu i te pai ara mai te taha o Haretana. Ā, ko ngā wai e rere iho ana ki te moana o te Mānia, ki te moana tōte e mimite ana, motu kē, atu ana, whiti ana te iwi i te ritenga atu o Hereko, ā, tūmārie ana ngā tohunga i Amoni, i te āka o te kawenata i hoa i te wahi maroke, i waenganui o Horano me te haere anō a Iharaira ka tō ki tawahi Nā te wahi maroke a poto noa te iwi kātō te whiti i Horano. Ā, ka poto kātō te iwi te whiti i Horano. Nā, ka kōrero a Ihowa ki a Hohua ka mea, Tangohia mai e koutou i roto i te iwi kia kotahi tekau mā rua te tangata, Ki a ta, ki ko tahi tangata o te iwi, a ka whakahou ki a ratou, ka mea, Tanguhia atu i konei, i waenganui o Horano i te wahi i atatū ai nga waewae o nga tohunga, kia tekau ma ra nga kohatu, a maua atu waiho ki te moenga te e moe Ai koutou a tēnei pō. Nā, ka karangatia e Hohua ngā tangata kotahi tekau mā rua i whakaritea ia i roto i ngā tama i Haraira, tā ki kotahi te tangata o roto o te iwi, ā, ka mea a Hohua ki a rātou, Haere atu i mua i te āka a Ihowa ā tō koutou Atua, ki waenganui o Horano ka hapai ake ki a tā ki kotahi te kohatu mā te tangata ki runga ki tōnā poko. Hiwi, kia rite ki ngā iwi o ngā tamae Iharaira te maha. Kia waiho ai tēnei mea hei tohu ki waenganui i a koutou mō te ui a ā koutou tamariki a mua mō te mea, he aha ēnei kōhatu mā koutou? Kātahi koutou ka mea atu ki a rātou, Nō te motuhanga i ngā wai o Horano i mua i te āka o te kawenata a Ihoa, i tōna whitinga mai i Horano i motuhia ngā wai o Horano, ā, ko ēnei ko Hatu hei whakamahara mō ngā tama a Iharaira ake, ake. A pērā te ana i ngā tama a Iharaira me tā Hohua i whakahou ai, hapainga ake ana e rātou ngā kōhatu kotahi, 12 i waenganui o Horano peratia ana me Taihoa i korero ai ki a Ohua he mea rite ki nga iwi o nga tama Iharaira te maha a mauria ana ki to ratu puni waiho ana i reira a i whakaturea e Hohua etahi koha Ko Hatu 112 ki waenganui o Horano ki te wahi i tu ai nga waewae o nga tohunga i amo i te aaka o te kawenata ki reira ano awa ko Hatu a mohoa noa nei. Heoi, tu ana tera nga tohunga i amo i te aaka i waenganui o Horano A ote noa nga mea katoa i whakahu ai i a Ihoa ki a Hohua ki a korerotia ki te iwi. I rite tonu ki nga mea katoa i whakahu ai a Mohi ki a Hohua, ae, hohoro tonu te iwi te whiti. A ka tapae ake e katoa i te iwi te whiti, na ka whiti te aaka a Ihoa me nga tohunga i te tirohanga a te iwi. Ko ngā tama a Rūpena, ko ngā tama a Kara, me tētahi tānga o te iwi o Manahi i whiti tōpuni atu i te aroaro o ngā tama i Haraira, i pērā me tā Mohi i kōrero ai ki a rātou. Kei te whā tekau ngā mano he hunga tū matohe tonu mō te riri. I haere i te aroaro o Ihoaki ngā mānia o Hereko ki te whawhai Nō taua rā i whakanui ai a Ihoa, ā, i a Hohua i te aroaro o Iharaira ka tō. A wehi ana rātou i a ia pērā ana me rātou i wehi i a Mohi i ngā rā ka tō i ora ai ia. I kōrero anō a Ihoa ki a Hohu e mea, Kī atu ki ngā tohunga e amo ana i te āka o te whakaaturanga kia haere ake i roto i Horano. Nā ka mea atu a Hohua ki ngā tohunga haere ake i roto i Horano. Ā, nō te haerenga ake o ngā tohunga i amo i te āka o te kawenata i hoa i waenganui o Horano. Ā, ka mahuta ake ngā kāpū o ngā waewae o ngā tohunga ki te wahi maroke, Ko te tino hokinga o te wai o Horano ki tona wahi anō. A huri tonu ake ki rongo i ona pareparenga pera ana me to mua. Nō te tekau o ngā rā o te marama tuatahi te iwi i haere ake ake ai i Horano e noho ana i Kirikāara i te taha ki te rāwhiti o Hereko. Ako aua ko Ho, ko Hatu 112 i tangohia ake e ratou i roto i Horano na Hohue i whakatu ki Kirikara. I korero ia ki nga tama i Haraira i mea e ui a koutou tamariki a mua ki o ratou matou e mea he aha enei ko Hatu? Na me whakaatu ki a koutou tama me ki atu. I whiti maroke mai a Ihara A Iharaira i tēnei horano, na Ihowa hoki na tō koutou Atua i whakamaroke ngā wai o Horano i mua i a koutou, a whiti noa koutou ri tētahi, ki tā Ihowa ki tā tō koutou Atua e mea ai ki te Moana whero. I whakamaro kē te ara ai ia i mua hoki i a tātou. A whiti noa mai tātou, kia mōhio ai ngā iwi katoa o te whenua ki te ringa o Ihowa he kaha, kia wehe ai rātou i a Ihowa i tō koutou Atua i ngā rā katoa. Ā, nō te rongongo o ngā kīngi katoa i ngā Amori, o ērā ki te taha ki te hau āuru o Horano me ngā kīngi katoa o ngā Kanaani o ērā i te moana, ki te whakamaroketanga i hua i ngā waioa o Horano i te aroaro o ngā tama Īharaira, a whiti noa mātou nā ka ngohe noa ō rātou ngākau, kāhore atu hoki ō rātou wairua i te wehi ki ngā tama Īharaira. Nā i taua wā ka mea ihoa ki a Hohua anga ētahi maripi kōhatu mau, ā, ka tuarua i te kotinga o ngā tama a Īharaira. Hanga ana e Hohua ētahi maripi kōhatu ā kotia iho ngā tama a Īharaira ki te pukepuke o ngā kiri matamata, ā, ko te tāke tēnei i kokote ai a Hohua, Ko te hunga katoa i puta mai i Hipa, ko nga tane, ko nga tangata hapai patu, i mate ki te ara i te koraha i muri i to ratu putenga mai i Ihipa. Na, ko te hunga katoa i puta mai he mea ko ko te katoa tena ko te hunga i whanau ki te ara i te koraha I tō rātou putanga mai i hipa kīhai ēnā i kotea e rātou. E whā tekau hoki ngā tau i haere ai ngā tama i Haraira i te koraha, a poto noa te hunga hāpai patu katoa i puta mai i Ihipa. Mō rātou kīhai i rongo ki te reo o Ihowa ko ngā tangata hoki i oati nei a Ihowa ki a rātou, e kore e whakakitea ki a rātou te whenua i oati ai a Ihowa ki ō rātou mātua kia homai e ia ki a tātou, Te whenua hoki e rerengia ana e te waiū, e te honi, ā, ko ā rātou tamariki i whakarahia ake e ia hei whakakāpe mō rātou, ko rātou i kotia e hohua, nō te mea kāhore ō rātou kotinga, kāhore nei hoki rātou i kotia i te huarahi. Ā, nō ka poto kātō ngā tangata ki te kokote e rātou ka noho rātou ki te puni, ki ō rātou wāhi, ā, mahu noa. Nā ka mea a Ihowa ki a Hohua, Nō tēnei rā i hurihuria ai atu e ahau te taunutanga o Ihipa i a koutou. Nā reira i huaina ai te ingoa o taua wahi ko Kirikara a tae noa mai ki tēnei rā. I noho ngā tama a Iharaira ki Kirikara, ā, i mahi rātou i te kāpenga i te tekau mā whā o ngā rā o te mārama, i te ahiahi i ngā mānia o Heriko. Ā, nō te aonga ake i te kāpenga i kai ai rātou i te witi o te whenua he kēkē kīhai, i Rewenātea me te witi pāhuhu nō Tawarangi pū anō. Ā, i whakamutua te mana i te aonga ake o te rā. I muri i tā rātou kāinga i te witi ake o te whenua, kāhore atu hoki he mana mā ngā tama a Iharaira, heoti, kai ana rātou i ngā hua o te whenua o Kanaana i taua tau. A i a Hohua i Hereko, nā ka anga ake ona kanohi, ka titiro, nā he tangata e tū mai ana i tōna aroaro, ko tana hoare hoki i tōna ringa. Unu rawa, nā ka haere atu a Hohua ki a ia, ka mea ki a ia, Mō mātou rānei koe? Mō mātou hoariri rānei? Ka mea ia Kāhore engari he rangatira nō te ope a Ihoa hou i haere mai nei. Nā ka te pāpā a Hohua ki te whenua ka koropiko ka mea ki a ia e pēhea mai ana toku ariki ki tana pononga, ā ka mea te rangatira o te ope a Ihoa ki a Hohua wetekina tou hū i tou waewae he tāpu hoki te wahi e tū nā koe ā pērā ana a Hohua. Nā he mea tino tūtāke a Hereko i te wehi i ngā tama Īharaira. Kāhore he tangata i haere ki waho, kāhore hoki tētahi i haere ki roto. Ā, ka mea Ihoa ki a Hohua, Titiro, kua hoatu e ahau ki tō ringa a Hereko me tōna kīngi, rātou ko ngā mārohirohi. Nā, tae āwhiotia te pā e koutou i ngā tangata hāpai patu katoa me haere ā-tāwhio noa te pā, ki ō kotahi Anō āwhiotanga kia ono ngā rā e pēnā ai koe, ā, kia tokowhitu ngā tohunga e mau i ngā tētere hāuna hipi e whitu ki mua i te āka, ā, e te whitu o ngā rā me taiāwhio e koutou te pā kia whitu ngā taiāwhiotanga, ā, me whakatangi e ngā tohunga ngā tētere. Ā, ka roa te tangi o te hāuna hipi ā ka rangona e koutou te tangi o te tētere me hamama katoa te iwi kia nui te hamama, ā, ka hinga te taiepa o te pā papa rawa ki raro, ā, ka piki atu te iwi, tērā, tērā, i ngā wahi e rite mai ana ki a rātou, nā ka karanga a Hohua te tama a Nunu ki ngā tohunga ka mea ki a rātou ha painga te aaka o te kawenata, a ma ngā tohunga toku whitu e mau ngā tetere hauna hipi e whitu, ki mua i te aaka a Ihowa, a i mea rātou ki te iwi haere tae awhiotia te pa, a ko nga tangata ha pai patu e haere i mua i te aaka a Ihowa, Heoi, i te kōrerotanga a Hohua ki te iwi, nā ka mau ngā tohunga tokowhitu ki ngā tētere hai ōna hipi e whitu, ā, haere ana i mua i a Ihoa me te whakatangi anō i ngā tētere e haere hoki te āka o te kawenata a Ihoa i muri i a rātou, ā, ko ngā tāngata hāpai patu i haere i mua i ngā tohunga e whakatangi ana i ngā tētere ko te hiku i haere i muri i te āka, Haere ana ngā tohunga me te whakatangi haere i ngā tētere. I whakaako a Hohua i te iwi i mea ka wē hamama ka wō koutou reo e rangona ki puta hoki tētahi kupu i o koutou waha. A tae noa ki te rā e mea ai ahau ki a koutou kia hamama hei reira koutou ka hamama. Nā meinga nei ia ki a Taiāwhiotia te pā o e te āka i hoa haere ana a Tāwhionoa, kotahi anō Tāwhiotanga. Nā ka haere rātou ki Te Puni a moe ana ki Te Puni, ā, ka maranga wawe a Hohoe i te āta hapainga ake ana e ngā tohunga te āka i hoa. I mau anō hoki ngā tohunga tokowhitu i ngā tēteret hai ōna hipi i whitu i mua i te āka i hoa haere tonu, me te whakatangi haere i ngā tēterea ko ngā tangata hāpai patu i haere e mua i a rātou ko te nguinga ia i haere e muri i te āka i hoa. Haere ana ngā tohunga me te whakatangi anō i ngā tētere. Hei te rua o ngā rā i tae āwhiotia e rātou te pā, kotahi anō tae āwhiotanga hoki ana ki te puni. A pērā tonu rātou i ngā rā e ono. Nā i te whitu o ngā rā ka maranga Wawe rātou i te pūaotanga o te rā. Ka tāwhiao hoki i te pā, e whitu ngā taiāwhiotanga ko taua ritenga rā anō. Otiia i taua rā e whitu a rātou taiāwhiotanga i te pā. Nā i te whitu o ngā taiāwhiotanga ka whakatangi ngā tohunga i ngā tētere, ka mea a Hohua ki te iwi, Hamama, kua hōmai hoki e Ihoa te pā ki a koutou. He mea o te Tū anō te pā mā Ihowa a reira me ngā mea ka tō i roto ko Rahapa anake, ko te wahine kai rou, ko ia ki a Aora, me ngā mea ka tō i a ia i roto i te whare mō nā i huna i ngā tangata i tonoa atu e tātou. Ko koutou ia kia hopohopo ki te mea kua ote te kanga kei tākina e kanga ki a koutou ki te tango i tētahi wahi o te mea kua ote te kanga, Ākau meinga te ope o Iharaira ki a Kanga a whakararua iho e koutou. Engari, ngā hiriwa me ngā koura me ngā mea parahi rino hoki ki a Tapu ēnā mā Ihowa me riro ēnā ki roto ki te whare taonga a Ihowa. Heoi, ka hamama te iwi, ā, ka whakatangi ngā tohunga i ngā tētere nā i te rongoongo o te iwi i te tangi o te tētere. Ko te tino hamamatanga o te iwi, he nui te hamama a hinga iho te taiepa, a papa rawa ki raro, ā, piki atu ana te iwi ki roto ki te pā. Tērā, tērā, I te wahi e rite mai ana ki a ia na horo ana i a ratou te pa. A tino huna rawatia e ratou nga mea katoa i te pa, nga tane, nga wahine, nga taitamariki, nga koroheke, nga kou, nga hikipi, nga kaihe, ki te matau o te hoari. A i mea a Hohua ki nga tangata tokorua i tutea ai te whenua, Haere ki te whare o te wahine kai rau, Mauria mai hoki i reira te wahine me nga mea ka to ia ia whakaritea ta kukurua i ohoati ai ki a ia. Na ka haere aua taitama nga tutei a mauria ana mai e rawa a Rahapa tona papa, tona whaea, ona tungane me nga mea ka to ia ia a mauria ka toatea mai ana hoki e rawa ona whanaunga ka to ki waho a waiho ana i waho o te puni o Iharaira. Na tahuna ake ratu te pa ki te ahi me nga mea katoa i roto ko te hiriwa anake me te koura me nga mea parahi i rino hoki i hoatu e ratu ki te whare taonga o te whare o Ihowa. Otia ko Rahapa ko te wahine kai rou ko te noho anga o tona papa me nga mea katoa ia ia e I whakaorangia e Hohua noho ana ia i waenganui o Iharaira a Tainoa mai ki tēnei rā. Mona iho nei i ngā tangata i tonoa e Hohua ki te tūtei i Hereko. Nā ka whakaō ātea a Hohua i a rātou i taua wā ka mea ka kanga te tangata ki te aroaro o Ihowa e whakatika ana ka hanga i tēnei pā, i Hereko Ka whakatūria ia hei rongo i tana mātāmua, ka whakanohoia anō ngā tātou hei runga i tana tama o muri. Heoi, a hohua tonu a Ihowa, a paku ana a tona rongo puta noa i te whenua.